i fod yn ffurfiol. Croeso i Poblog Babe!
Croeso, croeso, croeso nôl. Croeso nôl.
Sut mae'r wythnosau diwetha wedi bod i ti? Wedi bod yn brysur, do? Oh my god, wedi bod yn brysur. Mm. Wedi bod yn hmm. really, really, really brysur. Um, All good things. Good things, yeah. Oh. Well, I guess fi'n

Podcast ola ni, cyn bod fi officially yn byw. Gyda girlfriend. Gyda...
Am y tro gyntaf. Am y tro gyntaf i byw. Erioed gyda partner in my life. So... A sut profiad mae hwnna wedi bod so far o ran y prep? Oh, absolute pure chaos. I mean, look around. Um, yeah, nes i ddod ma heddi a mae shoes Catch yn i gyd wedi llinellu lan. Mae... Ie. ...ma' 'na fel loads o bŵs sy 'di... sy'n gone off. Sydd yn mynd, ie.
Ie. Sydd yn gorfod mynd i'r bin i'r ailgylchu. Lot o sortio i wneud. Loads, ie.
Currently, yn anffodus, does dim really lle Am person arall. person arall. Ond mi fydd, mi fydd. Na. Oh. Oedd e'n ffynnu, o'n i yn gwaith dydd Sadwrn, na, dydd Sul, a um, jyst yn cwpl o oriau, nes i ddod Wel, ges i text gan Rach, a oedd hi fel, I've got a fun game for you when you get home. O'n i fel, this is, why do I feel like this is not going to be Fun for me. fun nor a game?
Yeah. Ond basically, oedd hi fel, nes i, cyn i fi ddod mewn i'r tŷ, a thi, Hi, have you seen I love when you do her Stacey voice.
Solomon's Sort your life out. Sort Your Shut Life up.
Out? O'n i fel, yeah, because I knew, I bloody well knew where she was going with it hefyd. Oh. A mae jyst i roi shoes fi i gyd, a mae gen i lot o shoes. I do have a bit oh. of a trainer addiction. Oes, mae dy ti fel insane amount o shoes. Fi, fi, fi, fi heb gweld lot o rein. Fi'n caru trainers. Ti yn licio trainers.
I love me a pair of trainers, honestly. Mae yn bach yn weird i fod yn recordio a just gweld loads

I guess. Yeah. In theory.
Oh, ond mae hwnna'n exciting though, bod hi mynd i fod... Oh my god, yn ni'n gallu gwneud TikToks gyda Rach? 100%, well, I say 100%, os mae hi eisiau, ie. Yeah. I'm Yeah, bydd forcing hi, you. bydd hi. Fi wedi, fi wedi s- hala hi wneud un TikTok o'r Yn blaen. barod. O, Oh my o, na, god. oedd hwnna pan o'n i yn y yr un Euros. Euros. A nes ti ni bikini on, nes ti byth

lot o bethau fi eisiau dal ond ti arno, achos as fi weld ti diwetha, yeah. ti di bod ar dy wyliau. Os ti'n methu gwa fel gweld, fi'n really tanned, guys. Ti yn actually Ydw really tanned. Diolch, achos es i'r gym ddoe, nath PT fi literally ddweud y geiriau gyntaf mas o ceg fe, where's your tan? fel, Na, ti'n edrych yn tanned, cos ti'n gwybod beth ti'n Diolch. gwrando mwy mewn gyda'r wal. Oren, it's gonna be a nightmare to edit. Ond i'r pwynt... A fi'n dal yn really pale. Fi ddim yn gwisgo unrhyw foundation. Shut up. Dim foundation, this is my natural... Dim fake tans? Dim fake tans.
bach o bronze ar y cheekbones to get him popping. Wel, sure. Ond just bach o concealer o dan y llygad. Achos mae foundation fi gyd yn rhy pale. Love that love for me. Love this for you. Love this for you.
Ti'n edrych yn really fel refreshed and glowing. Ti'n Fi yn, but it, what also, what also helps yw, cyn i fi fynd i ffwrdd, I was diagnosed anemic. So fi wedi bod ar iron a B12 ers ni. So oh, that's been oh. helping loads. Oh, hwnna'n really good, da yeah, iawn. Diolch, da iawn doctors. A sôn am TikToks, mm. o'n i wedi gweld bod chi wedi mynd bach yn... We've gone viral. Feiral.

That's us but we're not achos mae yna fucking loads o lesbians yn Gran Canaria. Really? Breaking news.
Oedd yna o leia tri cwpl arall yn hotel ni, yn ac oedd hotel ni'n eitha fach. Oeddech chi'n...
Like, oedd e'n obvious bod nhw'n couples? Oedden nhw, like, they were like on each other in the Mounting pool. each other.
In the pool.
And good for them, and so they should be. A fel chwerthin a stuff, frolicioy, you know. Oh, god.
chwerthin. How, how dare they? how dare they chwerthin? O'n nhw'n chwerthin. O'n nhw'n clearly yn lesbians.
Achos mae lesbians mor hapus. you know. Mm.
Hanner a hanner, I would say. Yeah. Well, ni, ni yn. Not to rub in your face. So we are lesbians and we're happy. yeah, rhan fwy o'r amser, I would say so. Yeah. yeah. Ond yeah, oedd gwyliau'n lush a I went viral. And I went viral. That's my update.
Lovely. Yeah.
Ydy pobl di bod yn fel dweud peth fel comments neis i chi yn yr... Be ti'n meddwl?
Fel, oh, ar y TikTok? a lot of views, a lot of likes, yeah, um, yeah. Oedd, Have you funnily been enough, so flattered? Cyn i ni, dim really, ond funnily mm. enough, cyn i ni fe'n, so nath ni boco hwn ôl yn fel mis Gorffennaf os am hyn, mae hefyn. Ia. Um, a ni wedi bod yn galw yn Grand Can. Grand Can. Grand Can, babe. Grand Can, that's all we've been saying is can't wait for Grand Can. Un o'r sylwadau oedd rhywun yn dweud, OMG, we're in Grand Can, but we haven't seen any lesbians. Ac ni fel, what is it about lesbians calling the Grand, Grand Can? Can? Ydy, e just, ydy, e, is that a lesbian thing? Well, Rach is shortening hefyd, bys hi'n dweud Grand Can, I feel. Oh my god, nothing would stop her from calling it Grand Can. Bydd hi'n bod yn gael yn grwca.
Ond pan oeddwn ni gael barbecue teulu, nath um, um, cefnithr Sam, yeah. pan oeddwn i dweud, oh yeah, we're going to Grand Can. Nath i dweud, the Grand Canyon. Na.
Fel, yes, we're spending seven whole days in a canyon. yes. I'd love to go to the Grand Canyon. Oh, so would I, ond fel in amongst trip, ti'n bo? Dim, yeah. you know. Exclusively. Yeah, yeah, yeah. And nowhere else.
Um, siarad am lesbians, because that's all we talk about. Yeah. Fi yn really happy fod nôl achos, like, autumn vibes, ti'n bo? Fi barod i fod yn cozy. Yeah.
A hefyd, mm. mae fel, mae mis Medi yn signifio dechrau lot o

Ti'n gwbod Rebecca nath cathod? O na, nath i ddim neud cathod pan o ti'n rhan o cathod. Mm. Shit. Wel, anyway, bys bys ti'n nabod hi, mae hi'n comedian o Bristol. Jade Adams. Jade Adams, that's the one, love. Oce, okay, ie. Yeah. Oce, okay, dau. Hi nath, um, y sbo...
Y, y boxer yma. Ie. Yeah. Falle dyna fe. Ond I'm sure there's been more. Ti fel, I can't wait for all the lesbian content on Strictly. Fi fel, mm, I went home yn beth. Mae yna un, so sa'n meddwl bod ti'n hoyw in real life, ond nath i chwarae gay woman ar EastEnders. O, oh, wel.
A falle bod un arall sy'n footballer, so I think she might be, hi sy'n rhedeg y podcast efo. O, oh, oce, okay, nath, nath Alex Scott neud yn do. O, oh, do fe? Do. Falle nes i ddim wylio'r Fi'n siŵr.
Well, aside from that, Traitors, celeb version yn dod. Yes. A mae yna ma na loads o lesbians ar hwnna. Give me a second, okay, fi, di, fi di rhestri nhw.
Go on, research.
Let me show you my research. Okay.
Uh, Ti di rhestru'r lesbians? Cat Burns. Yeah, yeah.
gwir, gwir, gwir. A Claire Balding.
The, the gayest gay. Yeah, do you know what?
We'll be telling if they get voted out early doors. Early. Mae yna loads o gays arno fe eleni yn general, cos mae Alan Carr... Cos mae loads o gay man celebrities.
Stephen Fry.
Dyna pam.
Oh. Os e, is that a thing? Yeah, apparently, nes i fynd i'r thing yma blynyddoedd yn ôl am fel queer media. A, I know, very on brand.
Yeah. a oedd e'n dweud O ran cynrychiolaeth LGBT, ti'n gwybod, obviously, ti eisiau cael cynrychiolaeth at teledu o fel pob math o gwahanol cefndiroedd a stwff. Mm. So, mae pobl LGBTQ+, as an umbrella, actually, like, statistically, oh, now this is a while ago now, overrepresented. Wow, achos ni just mor fucking Na. incredible. Ond dim ond achos, oh. the vast majority of that representation is gay men. men.

sioia arall sy'n dod lan, which I can't wait to share with you. Big yeah. Brother. Surely. Nath lesbian enll Big Brother llynedd. Do. Ali.
Ali.
A bydd I'm a celeb hefyd yn dod lan. That's a lot of telly where there could be lesbians. That's very true.
Ydy I Kissed a Girl yn dod yn ôl? Wel, achos nath nhw'n neud yr... Ia, ond na gan nhw'n seithi fe pan mae'n dwymach, fel mis... So mae gen nhw wedi ffilmio fe dros yr haf? Na, achos oedd ceisiadau mas dros yr haf.

Hynny yw, dewch, please.
please. ni ddim yn desperate na beth. Na, ond genuine, y peth yw, does gyda ni ddim syniad faint sy'n mynd. Ni ddim yn gwybod os mae'n mynd i fod pimp o ni, neu pimp deg. Which is also a vibe. Ni ddim yn gwybod clue.
Ond mae pimp hefyd yn vibe. Wel, bydden ni pedwar a Mae Caitlin McKay yn dod. I do dod, I was going to say. Mae di newid, I was going to say, oedd i fod gweithio. Yn nos sec. Oh, yeah, yeah, yeah. yeah.
Oh, but that's fine then, even if it's just us five. I'm not, ni'n gael lovely time. It's, it's going to be a vibe anyway, yeah, ond os chi eisiau dod fel rhan o'r vibe, Please do. Please do. Ac yn ymwedig, achos mae La Pantera newydd cyhoeddi yn dod bod nhw'n oh, cael awr. Fi actually devastated. I know you are.
Be ti'n mynd i wneud fel pan ti'n cael fel

I mean, I don't know os bys ni'n ceddu rhywun gyda rage yn pwyntio allan yr holl lefydd nes i fyna merched arall. Ia, yeah, ond fel, yn pwyntio mas i... Wel, fi'n sy'n cymryd bydd rage yn hefyd. Oh, ie. Yeah.
A fi'n fi mynd, hey kid, hey kid. Diolch yn holl lefydd yma, nes i fyna merched ar deis sydd ddim yn fam o chi. So, I won't be doing that. Well, talking of, ti di roi um, drink neis fi yn gwydr neis ti. Mexican Ydw. lime soda. Oedd hwnna o la pantar, nath Sam o la pantar roi hwnna i fi fel Yr anreg. actual gwydr. Yeah.
Just un neu set o bedwar? Na, just un. Mm. Oedd pobl yn dwy'n nhw drwy'r amser, so nath nhw Oh, stopio cael really? nhw. A wedyn, ond nes i dweud, oh, they are nice though. Oedd e fel, well, you can take one, because you asked. I've just noticed it. It's a cactus. Oh my god, ti'n slow i sylwi.
O'n i'n meddwl, like, what's so special about this glass? Because mae'n oh, cactus.
O'n i'n meddwl, like, what's that weird nub on it? Oh, nice. Yeah, that's delightful. nub.
yeah. So, Ond byddwn ni, I will be, I'm going to be on it that night, fi'n yfed. I'm out, out. A fi.
Yeah, obviously. A fi. Achos fi'n meddwl cyn bod hir bod fi'n mynd i fod yn dachrau gweithio ar ddyddiau syl. Sy'n ffain. Um, ond ddim... Dim di Sadwrn. I think hwnna actually probably di Sadwrn olaf fi am y spel dweud i ddim yn... Yeah, so I'm gonna go feral. Oh my god.
Feral. Buzzing.
Fi actually'n really, really excited am that. Really excited. But then really good, a hefyd, genuinely, fel, jokes am fel past date in life fi aside, maen nhw'n brilliant people, mae'n mm. ma great vibe yna. Os chi heb fynd, mae da chi cwpl o fus arall i joio yeah. fe. Dewch i joio fe gyda ni, ond yeah. regardless, fel, maen nhw'n really nice, fel good people, and it is a proper vibe hefyd. Yeah. So, ewch i check mas, ewch i gefnogi nhw, a gobe fi jyst yn gobeithio gawn nhw fel rhyw premises arall neu rhywbeth. For sure, i set Be bynnag nawn nhw nesaf, byddai'n gret, ond, yeah. yeah. A hefyd, os chi'n fel,

I just, like, fully direct gwahodd nhw nawr. Ie, ie, ie, ie, ie, for sure.
The work starts here.
O'n i really yn meddwl e, like, os chi ddim yn siŵr, o, fi ddim gwybod os beth hwnna'n fel, o, fel awkward, cos fi ddim yn nabod nhw. That's the whole point, Daf. Yeah, exactly. Literally the whole point. Ni moyn ffrind. Yeah.
And fydd hwnna'n lyflu if it was you. Mae hwn, Pob Look Fabe, yn podcast gyda Da iawn. dwy ferch cwia o'r enw Catrin. Ie. So, Ie. ni methu peidio siarad Oh, the one and only. am the one and only.
Catrin, contestant on RuPaul's Drag, Drag Race, UK, UK, Series 7. Catrin Feelings. Mae'n absolutely mental a llwy rheiddiannol. 100%. Llon gyfarchiadau masif. Mor exciting.
Masif. Fi'n thrilled dros di. Mae'n mynd i... Fi'n meddwl bod hi'n mynd i'n dda. A fi, fi'n gobeithio bod... Achos mae ma fe gyd wedi fel gorffen... Yeah. I, they know who's won erbyn nawr. Wel, nes i glywed... Oh bod So, fel arfer yn y final, mae tair ohonyn nhw ar ôl. Ie. Yn y gorffennol, maen nhw wedi ffilmo Tri tri gwahanol outcome gwahanol o ending. pob un ohonyn nhw'n ennill. So, Right, right, ddim os yn cael amdano. leaked. Yeah. Oh, so, I smart. wondered. Ie.
Ond by- bysen nhw'n gwybod pwy yw'r three Bysen nhw'n gwybod ola. pwy yw'r top three, Ie, ie.
ie, ie. Ie, ie, ie.
I know, so... a mae ma socials hi wedi bod yn pop off hefyd, and I was obsessed gyda'r fideo nath i o sut i weid Catrin. Oh, fi'n gwybod!
Don't ever!
I can't do the accent. Call me Catherine, no, i fel, oh, me Catherine.
someone had to say it.
Mm. Honestly. Fi'n cael yna eitha fel... Drwy'r amser? Yeah, neu, os fi'n deud, oh, yeah, what's your name, Catrin? Is that with a K?

Yym, ti fel mewn e-bost, mae enw ti yna, oh. a ti fel arfer, yn- arfer yn llofnodi fel off gyda enw ti, neu yeah. mae fe yn y signature. Fi'n neud yeah. y ddau, it's in my email, it's in my, my signature, a fi'n rhoi diolch Catrin, neu yeah. Cat, whatever I'm feeling. A maen nhw dal yn dweud, hello, fucking god knows what. Yeah, I know. Oedd Elan Evans o'n i arfer gweithio gyda'n clwb, yeah. oedd hi wedi cael y broblem gyda rhywun. Oedd rhywun yn, yn O, dde ddim yn enw. Alan! Oedd nhw'n galw Alan! Alan! A unwaith, it gone so, like, long, lle oedd nhw was yn galw hi'n Alan. Na yeah. i danfon selfie o'i hun i fod fel, I'm a woman called, called Alan. Alan.
Unwaith, right, pan o'n i'n blynyddoedd yn ôl yn edrych ar dau, o'n i wedi o'n i wedi sa'n lan gyda fel loads of estate agents gwahanol oh, yeah. i gael updates a stuff. A dda menyw, I'll call her out. Jessica at Darlow's. Jessica at Darlow's, babe. Mae hi'n ddim yn gweithio nôl agor. Mm, pwy oer, oedd sbal yn ôl. Oedd hi'n ffon y fi lan yn mynd, Hi, Catherine, it's Jessica here from Darlow's. Oh. a oedd hi'n constantly gael fi'n Catherine, which, fine, nes i trio cywiro hi, ond fine. Ond y broblem oedd, oedd hi'n cadw e-bostio some oh, poor sod o'r enw Catherine Herbert. Oh, so, so o'n i'n derbyn dim byd. Fel, oh. I fi, o'n i fel, I imagine that you haven't. I imagine that you've sent it to Catherine. That's not, not me. me. so, oedd e just yn really annoying, cos oedd rai hon, cos o'n i di rhoi cynnig mewn ar ti gyda nhw. Yeah. O'n i fel bron a complete ar ti gyda nhw. I pulled out of it yn y diwedd. Imagine rhoi Catherine fel ar oh. legal documents just, a stuff. Oedd e just yn really annoying, cos o'n i kind oh, of gofod bod fel...

Wel, pan mae'r doctoriaid yn fel galw enw ti mas yn y waiting room, yeah. mae wastad, I don't get, my name is never correct. Beth? Na. Yn Henry?
Never.
Shut Yr unig tro up. it's been correct, hilariously, cwpl nos yn ôl pan es i, yeah.
chwaer yng nghyfraith fi is my new doctor. That's...
Crazy.
Nes i ddim... Ydy hwnna'n ok? Nes i ddim requestio hi, nath, nath nhw neb o fewn y GP practice yn, yn gwybod bod ni'n oh, perthyn. wyt ti'n meindio hwnna?
Na, it's fine.
As oh, in, nhw, mae fe a, mae hi a brawd fi'n divorce nawr, so... Oh, yeah. Ond, ie, yeah, well, yeah, so... But, all the same. Yeah. But... Wel, nes i cerdded, nes i noc ar y drws, cos nes i cael fy galw, nes i noc yeah. ar y drws, ddim, I didn't recognise her voice over the tannoy. Noc ar y drws, dim ateb, ond ni'n fel, oh, fuck it, oh, here we go. Yeah. So, just pipo fel,

Louise.
We are. Neu fel...
Enw canol Marie. Na, mm, Mae'n yeah. bobl, guys.
Mae'r un peth gyda fel haf, na gwe. Um, haf, ie. Yeah. Elin Haf.
Ie, yeah. a mae Angharad yn... Angharad. A mae'n fi'n catch yn Angharad. Ydyn ni just yn Trastri, y top 10 enwau Cymraeg. Wel, os chi, os chi dal yn gwrando ar ôl hwnna, frankly, llwch o adar. Ni di mewn tangent, cos ni fod yn siarad am Catrin Felix. O, ie, ie, ie, ie, nôl i Catrin. Oce, okay, os ti, wyt ti'n gwylio Drag Race? Oce, okay, so, nes i wylio yr lan at um, gyfres Tace a Bimini. Fi'n meddwl hwnna fel Diane Tree. O'n i'n dipo mewn a mas tyma bach. Ie, yeah, o'n i'n obsessed gyda'r gyfres yna. I thought that was incredible. Amazing, a wedyn, ie, yeah, nes i ddim gwylio lot ar ôl. Ond na i dechrau gwylio eto ar gyfer oh, Roger Phoenix. O, bydd rhaid ni wylio fe fel viewing party. Mae'n siŵr bod yna Ryan Dre a oh stuff. Oh my god, yes, good idea. Bydd eisiau gwneud hwnna.
Nag oedd um, podcast Meilir a rhywun yn neud

fel questions a confessions a oh, stuff. Oh, exciting. Yeah, really fun. A, um, a rhywun hala mewn, nath nhw ddall yna, rhywun yn cyfaddau, well, dim, not that it's like a cyfaddefiad, yeah. ond di, di datgelu, fyddwn yeah. ni'n gweud, taw um, Miriam Isaac oedd by Awakening. Nes i weld, nes i weld hwnna. A fi fel, that's so oh, good. Can you imagine, bys ni'n fel lap o hwnna lan. Bydde ti'n lyfo hwnna, bydde ti?
I'd love it.

Love that her. Fi wedi dechrau seto lan fake account, so just dan fod nhw'n DMs i pod ni fel, I fucking love Catrin Hepburn. Just i fel, ti'n rhoi bod fi lan. And her Hawaiian t-shirts. Yeah, I'm, oh, re yeah.
I'm very partial to yeah. a Hawaiian shirt.
Na, fair dues. Fair play.
Get your flowers.
Dim ond yn meddwl. Fel, you know when you give someone flowers and like, if you've done well in like TV or something, but she gets them for just being fit.

obviously y looks, ond hefyd ti'n gwybod yr un pan maen nhw'n neud fel impressions o pobl yn lafo Snatch Game. Yeah, that's the one.
Fi'n...
Who would she be? I want it to be really niche fel Sally Mali or something. Fi'n meddwl bod ni'n gorfod wneud Cymraes, achos dyn ni beth yn gweld... Surely. Nesa. Nesa!
Bydda Nesa'n brilliant. Oh, Neb di wneud Nesa ar gyfer Snatch Game o'r blaen. Yeah. Oedd hi'n brilliant. Oh, Only thing okay, is, weithio di RuPaul. Os ni'n neud yna and called it. Yeah.
Oh, but that's not right. Fi ddim yn gwybod, ond bydd no, hwnna'n really good. good.
A hefyd, os ti'n ei snatch game, beth really nag ti angen yw fel cael cwpl o fel funny lines, yeah. ti'n gallu squeeze on mewn. A wedyn just fel reactive, really. So, um, mae dy hi like millions of catchphrases, so... Mae hi'n barod fel elevated. Ti'n beth fi'n meddwl? Hi'n oed fel ers, ers hi yn amlwg bod ar y sioe a stuff. Ie, yeah, oedd ti'n gwybod bod hi'n mynd i fod ar Wel, oedd y ti'n gweud wrth ti'n gwybod, nes ti'n gweud wrth fi, and I, genuinely, fi heb dweud wrth unrhyw un. So Cardiff's worst kept tight.
secret ever.
Oedd pawb, oedd pawb oh. yn gwybod. Pawb, pawb, pawb yn gwybod. Fi'n cofio dweud wrth, cos obviously mae Mirain i werth yn fel best mates gyda, gyda Catrin Ellis. A oedd, um, Oedd hi... Wnes i ddweud, fi'n gwybod, fi'n gwybod rhywbeth am catching feelings ath hi. Wnes i, fi'n gwybod, ath hi, sut wyt ti'n gwybod? Ni fel, cos mae pawb yng Nghaerdydd, everyone who's even a tiny bit gay, Gay. everyone who's had a s- gay snog at uni in Cardiff knows Yeah. that, Catching knows feelings. that catching feelings is going to be on the next season of RuPaul's Drag Race. Cos do you know what?

Wel, pob lwc, Catrin, os... Pob lwc, babe. Um, pob lwc, babe, ie. Yeah. A... Don't forget us when you're famous, love. Don't forget us little people, yeah. Us Catrins.
yeah.
Ond, a diolch am dy wasanaeth gyda yr ynganiad. yeah. Oh my god, yeah. Put it on my grave. O'n i'n really confused, achos o'n i'n meddwl oedd e'n rhywun yn siarad i trending audio neu rhywbeth. Ie. Yeah. Ac oedd y text ar y sgwyn yn dweud rhywbeth fel... Ar y sgwyn? Ar y sgwyn. ar y sgrin. Ar y sgwyn.
Yn dweud rhywbeth fel, POV, you'll go into the eisteddfod or something. And I was like, oh, of course this has found me. Ie. Yeah. Blah, blah, blah.
Ond oedd y person yn siarad gyda acen Australian. So ni fel, what is going on? So ni'n gwylio, gwylio, fel, is she sync, is this an audio? But it was her speaking, it wasn't synced to an audio. So yeah. fel, there's an Australian talking about the Steddfod. So ni fel, okay, ydy hi'n dysgu mewn ysgol Cymraeg, neu rhywbeth fel yna. Es i ar y comments, yeah. ac oedd fel dim byd i wneud â Cymru, right. tan un comment yn dweud, as a Welsh person, this has completely blown my mind. So wedyn nes i googlo Eisteddfod Australia. Mae Australia yn cael Eisteddfod.
Beth? A, fun fact, mae'r prize money lan at $400,000. Shut up. Genuinely.
Genuinely. As in split over, as in fel

Cymru, fel pan ti'n Google fel mae'n dweud, oh, based on Welsh. A ddafra bod yn, yn Gymraeg, ti'n meddwl, tybed? Be, steddfod?
Wel, un Australia. Oh, yr un Australia.
I don't know, chos oedd digon o bo... Fel, dwi e ddim fel... Dim ardal fel Patagonia yn does yn Australia. Mae'n am siŵr mae digon wedi New South Wales is a whole Oh, yeah.
Lle yn dydi? A mae'n lot o lefydd gyda enwau. Ond mae hwnna'n, that's colonialism Yeah, that's colonialism. Mm, arguably, so is Patagonia, but... Oh, yeah. Oh, yeah. Um, ond hefyd, ti beth ti sylwi fel yn America, obviously, mae loads o Gymru fynd fyna, a mae yna loads o trefi, yeah. whatever. Bryn, first time I learned this, Bryn Mawr, Mae yna yeah. loads o Bryn Mawrs yn America. Oes a na? nhw, yeah, ar The Office, The US, The Office, mae Andy yn dweud Bryn Mawr. fi'n cofio hwnna! Fi'n cofio hwnna, fi'n cofio hwnna.
Oh, talking of, mae yna spin-off o The Office, ond mae mas nawr, fi bod yn gwylio fe. Be mae mas? Paper, yeah, it's out. Pwy sydd yno hwnna ta? Um, oes i gwylio White Lotus? Um, fi wedi gwylio un cyfres. Nes ti wylio'r Italian one? yn Sicily. Fi ddim yn meddwl bod fi wedi. Yeah. Fi, nes i wylio fe gyd ar y wyren, i gyd mewn un go, a frankly, wow. it was like a fever dream, fi ddim yn really cofio. Wow, that's a lot. Yeah. Okay, well, mae'na um, actores o hwnna sydd yna. She arguably is the best one, okay. I'd say. She goes for it. And yeah. funny, and she's just, yeah.
Um, a boy oedd yn... In real life, he's the son of Madai Moody.

Which I'm glad about, achos os nhw'n mynd i mynd â unrhyw un draw, he makes sense. Efe fe yw'r unig cymeriad yeah, o'r hen un.
Yeah. Wow.
Yeah.
And again, I think fe yw, fel Esmeralda yw enw'r Italian yeah. character, hi yw top fi, a wedyn Oscar, just because it's like, you know, nostalgia. Ydy, ydy yn dda? Ie, yeah, fi'n meddwl mae'n anodd achos mae fel bus o'r pressure o fod mor dda a The mhm. Office, mm -hmm. obviously, yn huge. Yeah.
It's got legs. Oedd neb yn licio The Office tan fel season 4, 5, so, you know?
So, yeah, it's got legs. Fi heb wneud fel guttural laugh fel nes i gyda The Office. Ydy ar un fel lefel o cringe yna? Na.
I wouldn't say any cringe. Mae'r actio'n dda. O na, no, as in, fel, ti'n gwybod, fel, that's what's funny about The Office, wyt ti fel, oh, oh, oh, oh. Mae'n fel, bro, mae'n fel Na. poenus o'r cringe, fel, Ie, i yeah, wylio. na, does dim fel Michael Scott type character, Na. really. Mae yna digon o, ie, yeah, mae yna cwpl o bobl sydd yn fel problematic, ond... So, ar be mae hwn? Fi'n gwylio fe ar Now TV. Okay, So fi literally wedi sign lan just am y mis and I need to watch it in a month, which is easy, mae'n fel deg benod. Doable. That's, that's fine.

Bit on Newport Road, ie, ie, ie. Fi jyst newydd meddwl am TikTok o fel... fi a ti'n sefyll jyst nes a'n gilydd a fel um, guess which one loves camping and which one loves a holiday in the sun. Mae'n anwyr.
Cos fi'n fucking tanned. Yeah. O ti'n gwybod beth, not that o'n i ddim yn canolbwyntio ar holl amser, ond nath ffôn fi just dal llygad fi. Oh. Mae Rich eisiau mynd surf o di seal, and I'm so Di down. seal in this weather? Wel, gen i weld beth mae'r tywydd yn gweud i Sul. Bys ti'n mynd os mae'n glawio?
Na, dangerous. Mae'n... Ond mae'n bryd ddim yn rhy beryglus.
Mae'n exhilarating. Fi ddim wedi bod os ah. ages. Fi ddim wedi bod surf o lenni. Fi wedi bod yn cael wave TikToks yn ddiwedda. Just pobl yn cael ei fel... dim, dim hyn o'n nhw'n surfio. Just people in the sea a wedyn mae wave huge yn dod. Mae'n just yn fel, you don't see them again. Hilarious.
It's very enjoyable.
Ond yeah. Gobeithio fydd hwnna ddim yn chi. Na, gobeithio ddim. Lle chi'n mynd surfio ta? Rest Bay. Oh, well, fel fi'n gweud, fi ddim di bod eleni. O gwbl. Mae hwnna'n mad, chos ni wedi cael tywydd sych iawn. I know, ond fi wedi bod yn hel y brysau.
A hefyd,

Cat. I know. Mae gen i dal y scales, but I don't look anymore. I tried to weigh yeah. my cat the other day, ond he just showed off yn enw fe. Am ti'n pwyso cat ti? O, oh, mi'n edrych bach yn... Mae'n ei pwysau yn ei hips. Oh.
Pa'i fat shame o cat ti? O, oh, fi ddim.
Sam. Mae Sam fel, oh, look at her, babe. Oh, look at her. Oh. She's carrying it all in her hips. A fi fel, oh, fi... Ond y peth yw, yn annoying, chos fi yw'r unig un sy'n bwyd o hi, so nawr mae ar fi. Fi'n rhoi gormod o fwyd iddi, but I'm a feeder. Wyt ti, actually, fel in general? Ti ddim coginio dda, mae ti? Wel, dim ond achos mae Sam yn joio fe, and if I get to just chill, then great. Ond fi, as in, yeah, os fi'n prynu fel anreg i rywun fel sporadically, bys ni'n cael rhyw fath o bwyd maen nhw'n caru, neu fel... Oh, yeah, stunning.
Yeah. A fi, bys ni'n well cael chunky animal. Ti'n fawr? Bys ti be?
Well gen i cael chunky animal. Oh, right, well, yeah.
Bach o cyd, bach yn cydlu. Yeah. Yeah.

Sadwrn. Os gen hi lot i wneud, o, Jack yn un trip, neu? Un trip, ond dim ond achos bod ni wedi llogi fan nawr. O, oh, okay, ddigon mawr i roi post mewn, ie, ie, ie. Sgen yeah, yeah, yeah. ddim lot o fel Dim fel o dodge ar y stwff yeah, na. Yeah, yeah. So mae hwnna'n hwnna helpu. Oh, yeah.
mae hwnna'n exciting. Mm. Mae joio hwnna. Diolch.
A... Unrhyw tips?
Um, rho, yeah, actually, rho... Well, I suppose it doesn't matter, achos bys ni'n dweud fel arfer gyda symud, oedd mam a da fi wastad yn dweud hwn, cos o'n i wedi symud lot pan o'n yeah. bach, wastad wneud ystafell gwely gyntaf, cos am whatever happens, you've got a bed ready to go. Ti'n os ti'n fel, ond achos ti'n, you've already got a bed, yeah. it's fine. Ond o ran tips, just byw efo rhywun. Yeah. Um, you need to learn to fart in front of her. Na, fi ddim eisiau gwneud hwnna.

Y seithfed ar hugain o Fedi, nos Sadwrn, La, La Pantera. Pantera. See you there.
See you there. Ta-da!
Ta-da!